makadii henyu makadii henyu mafans edu ini ndonzi kudza nhai gichi asi vazhinji munondiziva saamai tata kana amai shero so tauyawo nhasi nechikumbiro chetu dollars campaign yedu saka tine maseries ah, makakumbira makachema chema makati ah magumira panzira asi isusu kuti tikwanise kuenderera mberi nemaseries aya ndokunge imi matibatsirawo nematwo dollars izvo zvichi kugadzira imwe inonzi chishamiso aiwa iwoyo mutakunanzva and eh, tiri kukumbirawo zveshuwa kuti muite sei mumwe nemumwe wenyu neuhwandu hwenyu makaunza matwo dollars wayo aiwa togona kubikira even more zita rangu ndinonzi leo jakata erics aiwa tinotenda nerutsigiro rwamunotipa e, kuti tive patiri nhasi ndimi asi pane zvichemo zvamunozotipawo muchitiudza kuti ah, isusu tine muono wakadai tine muono wakadai ko chakati chakagumira panzira ko chakati chiri kuya rini tinotodawo kukupai kugara muchinakirwa tisakusiyei mune nyota asi izvi tinozvigona chete tikabatsirana satauya nenyaya inonzi sponsor a series 2 dollar campaign iyi ichaita kuti zvese zvichemo zvenyu zvese tizvizadzikise saka tinokumbira kuti mutisapote vari diaspora vari muzimbabwe vari kupi e, information ichanyorwa pascreen motibatsira kuti zvinhu zviite hello guys makadii henyu makadii henyu um, zita ndinoitwa wadzanai dzigo first of all i want to thank all of you for the support i want to thank you for the comments no negative comments i want to thank you so much guys for everything your support means a lot to us so ndauyo nenyaya yangu kadiki diki tanzwa zvichemo zvenyu kuti hanzi tikukuurayai nenzara um, so ndauyawo ne two dollar campaign sponsor a series tiri kuita inonzi chishamiso i am shamiso so mukatibatsirawo ne two dollars yenyu iyoyoyo vamwe vanoti yakawanda vamwe vanoti ishoma but please chitori chikumbiro ichi kuti mutibatsirewo so that tiri kubatsirana handiti imi mukatibatsirawo isusu mutoita sei tokubatsirawo nekukupaiwo series rinonakidza sponsor a series to dollar campaign

pela
urubva uri kubva kupi distan ubva pamba nepakudhara stereki ikune zvengoi ndikubva kumadriving license ded ani ndakakudzenda kuti madriving license driving license anoitwa the whole day copy nyepero zvenyu didi apa buridzwa rezibango remota pakunapa apa zimupesi ranga naro so tanga zimurume remunhu udoniya dzisiripi anonyepa ari kunyepa
aitese kumwana uri kuzvambura kudaiiwe gaipapo ana hunhu mwana ndati rovai nini rovai nini usiyane mwana wangu mama ndiyeyuyu bruce audza tete zvekunyepa haiwe iwe kutasiya unoburitswa pakonera apa nezibhuru remota iwe uri kuzvinzwa uri kuinzwa rinyedzi mwana wako ah, munhu abva pana pakare kare makuseni this is 7 p m uyu ndomuuraya zvine basa rei zvine basa rei izvozvo zvine basa rei imidnight heredzi vapela ini zvekurora mwana wangu andimbozvidi ndakakuudza kubva kudhara udondisira mwana mavanga yanga akura akazvinakira kudai aunyare here iwewe and iwewe bruce ndichakubamura andamoni iwe ndikuti kudii ndokudzemura izvozvi maipela maipela aisarenda ramba uchimuvharidzira mwana wako iye asi uchamunzwira mwana wako iye togodza Brusande.
Vatedzera baba wako vazhinji. Sorry, sorry, sorry mwana. Vazvo vanogona chete izvozvo kuda kusora kuda kunetsana nevanhu vanenge vachizviitira life dzavo. Huh? Don't mind him, okay? Sorry. iwe baba pelaka wakuzondibhowa manje kubhowa ne ukuti basa rekurova mwana panapa everyday kuti zviite sei wakamuvengere mwana wangu iwe dai ndisina kusvika ipapa paungoda kumuita sei kumuuraya e eh, kumuuraya ndokwanaida kuita manje mbele ndeiwo unowapela unyatsoona nditi pelani makore mangani 21 ende mbiri yafamba muraini hauzvioni enda unyari nazvo kunyara chiikweyo mbiri yei sika uri kundiudza kuti uda kuteerera zvinhu zvotaurwa nevanhu mumastreets uchipondeswa mwana wako nezvinhu zvisina basa bruce mune mumastreets iwe unoziva kuti bruce anyepewo ah bruce bruce kuita sei ikweyo manje pano unada kupara ngozi bapela ramba washura mwana wangu zvauri kuita izvo next time hazvipere mushi
belinda ka asarenda iwe uchiita zvaunoda nemwana wako handiti asi handisi kuda kuti uzochema neni kana mwana yakunyadzisa aiwawo kunyadziswa kwakuita sei chinouya chinoona ini and anenge ane problem nemwana wangu has to come through me first
ayo sadi tringono
rakasvika kabandi asisei marwadzo

rega ndinomuona ini
unonzi makuita sei amusi makumakisi
nedzungu stereki hmm, kuwanda tumwe ah, getawe saka zvauri kutaurira chii papapa akuudza kuti mufesi wangu ndiya aiwa ah, unambobvira olinga naye
Um, mamuka sei mama? Mm, ndamuka.
Mm. Nawe mati? Ndaka kuti kudini nyaya yapera? Uda zvekunetsera neni anditi? Aiwa kani moms asida kunetsa neni. Ndaenda ngomuno 2 minutes. 2 minutes? Eh. Yeah.
Ndudze zvada kumuudza zvachona ndinomuudza ini. Ah, ah zvinosvetere ndikudzei manje. Ah, ndaida ngomuudza something chete. Eh, iyoyo something yacho iyoyo ndudze ndinomuudza. Ah. inzwa ka martin eh. pana pandidi usina basa uzvinzwa pelagia is too big for your type and iwewe unotoona zvetype yemwana wangu nezvaurizvi apa utomboendi kana kubasa aiwa inga ndakushanda wani ndiri ndiri kuami ami
civil servant ini hangu handizvomuedzo newe amushuwa kuami ikoko kwamunodzidziswa discipline handiti yeah.
mm -hmm.
wakatotanga kutova disciplined wasiyana nemwana wangu and this is the last time yandoda kukuona uchitsvaga pelaji yapanapa iye pela wacho hatodi kana kukuona so get that in your mind
Ah, same. Adi.
Asi kamwana ari kujamuka kani. Makavhura large. Hama ah, momzi yacho shamwari, ah momzi yacho ndo ma one. Mashoko avandiudza apa kapa anomira musha. uchimonyengerereiko naye martin unoda uri munhu kapela jaya yako wasiyana nako unomuziva last week kumarani unapiwa yako hanzi kakamhanyiswa kachinzi kari kumhanya nemurume wemunhu apa ah, these days wangu eh? uchirumbokaona mastreets here ndezvekunyepa zvese zvese
im telling you ndezvekunyepa martin bvunza isusu toswera mugeto ana imi munoswera muri kukembu kokoko mwana uyo ari kupisa nemapango ari kupaka ka pick and drop ikuri wapa connect apa ah wangu ma one eh same vandikudze chinhu one zvese zvaungotaura ungotaurawo zvako pachada ngokudza chinhu one ka momzi vake vangondimakira chinhu one kuti handabhengi but as soon zvangu zvalainana kudai so ndomuroora pela jori im telling you
ndokunge kana achiri kuda nezvako ah. wapedza muna rini two months ago 3 days ago ndakatomufonera chinzwa ndokai kuno ndudzeiko yose martin
kapelaji yake yake is no longer pelaji wamunoziva ah. uchiti he my girl he udedi
uchifunga kuti abude eh wangu ka ndasvike pataxi opa ndinatso kutipira ese rikuitii anondipusha
asara achibuda manje kupi ko handi tokata neapa kana ndikuziva kuti yo Ah, ah, utotenga wani otaura nyaya yako mushi ari kuita sei?
zvatichatumwa nenyoka
Chibuti. Chigodha chacho chakurema zvekurema zviya. Ah, chikurema ichi apa mabhaketi acho china. Asikatoti achichinja nomboyo chicherawo zvama. chitangobva changomasukira kuya anenge pela zvanenge pela iwe pela pela jiya ndiko mira ipapo mira zvako ipapo tingakubatsirai nei nhemi wakadzi e, e, e, e, mainini chitombomirai zvirafu tine zinyaya renyu rakareba panapa ndakakuona mota mababa abhule nezuro iwewe iwewe baba bhule baba blessing richard akumuziva iwewe ah, imi kuka ndakangopiwa lift saka mafunga kuita se ndiri kuti siyana nemurume wangu ah. umbone makore mangani kweiwewo bule wakutoita zvevarume vevanhu vamadhara eh, iwayotaurai one one mda kuti ndinzwe zvipi mainini mainini tinokuvhiringa izvezvi so tinokuvhiringa musade kutoita muromo imi muchiita chipfambi chipfambi hama uda kundijairira wakadzimi mukuzvinzwa ah, asi mwana wangu here ndiye wena iwe handei mirai izvozvo manje take this as a warning isusu taitombopisawo tiranana na sisi dori but takazongopera pisa kupi kwene zvamakete izvi oya oh, mama wangu wabva wasvika mama enzikawo zvimashura zvekuti vanhu vakadza magona mangu mm. mwana wenyu uyu adana nemurume wangu saka matii maipela ndati saka ha matii maipela saka imi muri kundiudza kuti muri two kudai so muda kuzama kukudzana na mwana wangu uyu ndoda kwemurume anohura mai pela mati chii muri kuti chikwe chimurume chavo handitombochizive chavari kutaura nezvava hausiriwo wati zvona akakudropa ende futi ndakaona mameseji mufoni make
zvamutori nepamuromo newakadishaisha mukanwa ane pamuromo ndiani ane pamuromo ndiani ane pamuromo ndiani Sorry, Mumsa. Yes, please.
Andri boy.
Kwanzi marona no vanhu kwamachokoto.
Wanzwa nani izvozvo? Ah, nyenya zara riri kuseri rese. Hapanzi madhonza afai rese. Ah, apa vanhu vangachindodza vangachitoti ah, munototinya zvekutodaro. Yeah, zvotukadzi toda kundoijairira parodi.
Kwanzi but hanzi ma- marula nyaya yapera nekutanza kuda nevarume vana. Iwe wada zvibvumawo izvozvo. Handina hangu zvibvuma kana. But timu racho ranga chitondodza ranga chiranzi ah ndojedzwa namai vake he. hanzi achatofa achagadzirwa newani ivo ndivo vachafa ini wangu mwana hainanani wani chinombomuwana and vada kulauda futi vachitaura nonsense dzavo idzodzodzo ndinonomapaza paza one by one kudzimba dzavo ikoko vandizive musha ndicharohwa nevanhu nyaya pile sine naye pile apedzere nyaya dzake igo aiwa ini ndinochinja ini pomukoko waka waka anongohumana waka
Ah, mami amuri vese. Ayi. Saka uri kutaura chimukadzi cha Robert chiya checho. Saka uri muchikudi? Ah, muchiti zvapera mushe here mother? Hey, totongoti moms namai mangena ubva wapindira paground.
Saka akuudza kuti uri kudanana nemurume wake. Saka mama vati chii? ndonyaya tozomutsa maoko manje mama azopedzisa vamufaitika amuna chamaona mati izvezvi zviraenderesere kwamachokoto eh? uri kutongotaura nezvefaiti iyoyo cheurechi bombs jo temba manje chero hondo dzangu inini vanotirwira hadi vatemba veve ko dhiri reria haupa ndonyaya yakanga ndatofambira ka before zvakadzi zvezvo ndasangana nazvo Ah. anyways ka takufanira kuita zveharare north tofanira kuwana chifashonere ipapo ka true ko mari yefrontal wainayo ndonyaya inga ndaonera ka robert kanesu but mm, shamwari ka i think kuti zvemurengi ngatimbosiyana nazvo ngatimboita ka zveharare north ka zvezve hauzvione yayo nepoint inini hangu ka ndatofunga I think kutotsvaga vako mune diaspora eh, chero chero chero eh. even online atitomboshai mpinga chezvedzo dzinotoroora tikatoenda kuchana ini nangu ah. asikana zvemugeto aiwa am sick and eh, tired anazvo kana neniwo chokwadi aiwa aiwa you can say that again chomi anyways aiwa hanga timbotanga tiita zveharare north andika chitora mari tiende kubhero hembe madha hembe kasika shamwari alright
Godi godi. Maswera se? Ndaswera mai Pila, waswera?
Ndaswera. Pila ari kupi?
Aenda kushamwari yake, anodzoka mai manje. Kushamwari yake? Mm.
Asi neme Pila. Iwe uri nyatsoona unhu wauri kuita na Pila uri unhu kwavo. Unhu we? Fight yandiri kunzwa kuti maita kumashops uko. Zvafamba so. Manje mukana matotanga muchidaro. Ndikuudzai sei nyaya yacho? Hautidza undiudza nekushei?
Andi matotanga nekuti ana unhu here? saka chii chamuti kuda kunzwa ipapo ah. nepela nepela iyo inyaya iye yekuti vakadzi vakuru munosvika pakubandana zvibhakera murodi ndo unhu wandiri kutaura iko kuti matoshaya unhu pakusvika pakurovana murodi makazara vanhu matadza kutaurirana apela inyaya kuti iwaoka haungambozvinzwisisi andinzwisisandi mhm. ndaona vakadzi vakuru vaviri vachikutsirana mwana wangu so ngoda ndivaomberere maoko vachimukutsanira hanzi aita sei ah uita sei kokudi handi kubvunza hanzi aita sei chero aine zvaaita havaroye mwana wangu parodi ndigonyarara never saka ndavaratidza kuti wangu mwana wandakatakura 9 months haaroye zvechiwaiwai mapel hausi kupindura mubvunzo hanzi adii
hanzi ka hee ee akudanana nemurume wangu pela chaiye nekushaiwei iye pela wacho azviramba imkwanaimi aiwa ndikubvunza iye pela wacho azviramba here saka imi muchiti chokwadi kuti pela danana nevarume vevani ah, haiwe miswa mhani iwe ah.
saka pakuenda kupi pakuenda kwabajoi ndodzoka mai manje ah.
Ah, Pela usadaro iwe. Huh? Ndaswera ndakakumirira pa den the whole day wakuzobatika this hour Pela. Ah, Martin sha, nanchiuya. Pane zvanzvichiitika. Saka ndeipi? Yeah, ndiri bo. Totouya kuzokuona. Ndatomboyamba kwenyu kubati mama wako wata hope. I knew kuti ungoda kunifarira panze. I miss you. I miss you too but ha.
Zvaizvezvi ka pakashata wangu. i don't think kuti relationship yedu ichaenderera mberi because mudhara wangu wakuita kuvava nenyaya yekuti ndiende kucollege
college nekudanana kwedu eh, zvikupindira baba martin handinei ndada kuconcentrata nemabhuku ere e saka ndakatonzi no more boys asi yo mwoyo mako uri kuti chii zvekuti mwoyo mangu muri kuti chii hazvinana nebasa martin musi unowo ndakadamburwa namudhara wangu apa nenyaya yekufungirwa nyaya dzemusikanzo yodzo dzidzi but apa pela you're, you're not being fair nene apa unozoni ndokuda and ndakakudza ndoda kukuroora izvo unozviziva and kana iri nyaya yechikoro i'm not going to disturb you and ill be here ndakakumirira until you're ready to settle ndikuona ndopane problem yako ipapapa handikuzviona kusetla nhasi sha hausi unonoda kutomboona nezvefuture yangu kuti ndichaita sei pamberi apo haukudaro here babe hausi kundinzwisisa thats why ndati waredi wani handisibokumhanyisa anyways take your time then undiudza ini now be i'll be here waiting for you apo unenge wakutongomira at your own risk shamwari handiti bcause zvekuzonzi munhu anenge akuzochema neni pamberi apo handizozvidi zvaizve zvida kutomboita zvemabooks saka chitombomira

Iwe you need to sober up muka iwe. Musoro wangu sha. You need water. Azvitsimbuka.
And painkillers please. hey. Eight missed calls from Mama Sha and three from Lee. Hanzi na mom sponga uri funga kuti tinozoka. Mira ndivafonera. Hello mom. Ko iwe uri kupi? Apa ndana tove wari tinomboziva. Izvozvi ndanyepera baba wako kuti waenda kwana Florence uko kunotora mabhuku. Maita basa, rege ndiuye mai manje. Ndiri kwana Flo right now. Ndokudzai zvikawanda ndasvika ikoko.

that guy you know what mm. he's handsome he's classy bye bye keshi itoripo bye bye no doubt ko guy anga akanipa 200 dollars just like that iwe ka uyu ko ndiyo kutobatisisa he's the one he's the one pela hanzi ndogara kuuk ikaipa pai iwe ukuona kuti chika uyuko totobatisisa peve vanoenda kuuk muchato chikuperekedza peve hanchatodzoka handichadzoka very dramatic but anyways dream come true ngendigadzire nditendienda ah, mwari vanzwa munamato watidziseyesa dze radziya iwe idya wakanyararo
naiwe zvadzatwa kumatini wambombati repela e ah, ari kwana florence u ah, beta zviri nani iwe ndanzwa nekumuvharira muna baba wake ukuona vakazviziva kuti akatombobuda pana pamanheru e tinopondwa tese nababa vacho asi wewe zvivindi zvauinazvo soka mm. dai ndandirini dai ndikuti takukwata izvo so e. ko kana akapondwa a ah, chinzwa zvawakutaura manje marii ini pela ndomuziva ka anondiupdata everything and i know kuti kupati kwaanga arika anga achitori safe plus ndakamuti unoita indrive kana uchingowa kuya kumba washawa munhu anokuperekedza kumba ipapa pakuita zvemalift apa ndo pane ngozi yacho yese ah, andanga naflorence here a ah, iwe chenge don't pa stress tase kuto dzisu ta tisingaende uh, out pazira rake richidzoka usiku chi chakatiwana nanhasi tingoripo wani hapana ungozoshaya varume chete vazvino a ah, undanga zvatikazogumbatana nazvo
wonaka isusu panguva yedu pamba sina kazve social media zvako mazana mm. e takatozviwanira mbinga pafacebook eh? tanda kanaka ah, kwazvo soro tambiswa vana vanga veda manjewo wangu mwana mm, mm. anororwa nembinga infact ndoda mukwasha weabroad mm. ya kuda zvatikuma tuma bhasikoro izvi netuma civil servant aiwa bodo zvakatoguma patiri ipapa
ndinomusika nhasi ndanonoka wakuenda auraiobata time time aiwa iri bho e unotonga uchingondi update kuti azoita sei orit dia iri bho orit
mama mm. ndati mama yeah. munyika mune vanhu mai vangu waonei kuone kukura kwayo chiiko chakushaisa mashoko the party was lit mm. you see all those tiktokers mm. they were there mm. koivo vakomana vangu variko i see the reason why muchiramboti ningoita zvevanhu vasina basa muno mugeto ah, ah. ah. andiwazvona mothers no best mm. ende ndiri kufara kuti at least uri kuwana experience isiri yemuno mugeto yeah. eh, be inspired ida zvinhu zvakanaka so mm -hmm. ah, kwete kungosora wester life uri muno mugeto muno tarira una naashamei eh. vari kungodzengerera izvo zvizvi vari muno mugeto ah, izvo zvakutange zvimbuya hey, eh, not me amai vangu hmm? actually i think i found a guy pela
kungobuda pano wakutodzoka uchiti you found a guy That's the advantage of being the most beautiful girl in the room. You can say that again.
but wototenda ka majenzi angu kude wakatora baba wako
aiwa mawina kwachima ndotokuudza ka orit imagine de wakatora pfungwa dzatete mafi
hatitibere chongo marriage nerombe futi mm. but haa hazvisi kuzoitika panapa izvozvo shuwa chipedzisai mama ndingatiswera ndakutoendeswa out so so are you going to tell me about the new guy mm, nope maybe late mm?
inzwaka dzidza malese munhu anobatwa bhoso nditi Don't I know that already, ma'am? I know.
Chitei, chitei.
lamadoda amadala lamadoda lamadala azokuqeda
Maswera sedeni. ndaswera mama uri kupi Ah, ndisikuziya maybe uenda kwana mai mangeni. okay ah, ma, madyeiko panapo ndipo kachikafu sha ah, kuti mune chekudya mama ah, ndifunge ndaipela
kana musina chikafu iwe wakagara uri kuita ipapo
nochimirira mama kumirira mama kuti vetese hamuna chikafu here or iplani yako kanditi yekuti iwewo namai vako mundime chekudya panapa oh. iwe unoziva ndobva kubasa ndanedza oh, handi mukuzviona everyday mune muchingonditira hasha kubika kunombotora time here pila handitadzi wekuitira hasha nyaya dzako dzandiri kudzwa dzawandisa ah. dzawandisa infact ka da kuendesa kumusha ah. ukaenda kumusha wagadzirisa unhu wako uzodzoka ah, dedamana everyday mune muchingonditira hasha everyday youare just on my case chii naimi on my case on my case hausi kuzviziva iwo kuti youare talk of the town mabasa ako azara kweso manje ame vako hausi kuzondimisa kuzhombe unonyanganya uriko mama wambozvibvume izvozvo saka unotonyanganya uchiziva kuti amai vako anokurwira nditi manje iwewe namai vako mese ndikuidzira pasi makananga kuzhombe ah.
Ndimi ngatoenda na Bruce.
Borgo.
Maswera sei mama? Maswera.
Hezviko vanhu vese vakangoti zizi muno. Gongo vaenda kuvo. Apedza kakundipopotera murume wenyu bvaenda norara zvayo. Kukupopotera?
Mm. Anzi waita sei? Asvika kanisa ndatanga kubika. akatoti andiwanira ipapo kwakutanga kunditi hee iwe uda tokuendesa kumusha kuzhombe namai vako mwanonyanganya ikokoko anopenga chete jeffrey anonetsana newe kuti ndiwe mukadzi wake eh? don't worry baby girl just do your things on time okay siyane zvakuba ko ndichamabvunza ini siyanei nazvo mama tingatozoendeswa kumusha kwacho kumusha anda kumusha ndiyani iye kana achinge azvimbirwa nekugara muno muharare iye ndiye achaenda

kwakariseya ah, too simple for a date handika
asi pelaka what if this guy is serious nditomboziyeni asikana ah, patine handisi redi redi unomboziva but yesterday takataura zvekutodaro and nyaya ke ngori simple hanzi i want a girl from here back home hmm.
hanzi vekudiaspora vaita sei
maybe it's just my luck or god is answering my prayers amama vangu mm. jokes gani weduwe anyways he said he just wants a girl generally from zimbabwe bcause hanzi vamwe vasikana vachingosvika ikoko kanobva vanokuti ungochinja hunhu
saka ari kubhilivha kuti iwewe ndiwe munhu wacho waari kutsvaga
handiti first date here yatiri kutende eh?
ah, asika iwe utombomira zvako zvechiwana bije zviya because mukomana wako uya kuratidza kuti atori serious and haadi zvemunhu anofika its okay mam no more faking it mm, good girl saka tichatoudzwa ka zita raman of the moment
his name is lee short for leroy hey vezita racho ndire kumari futi unopengerewe
anyways ndibatsire kutsvaga asikana bcause tinogona kuti ungofira mudress aiwa let's look on pinterest kuti um, what to wear eh, tatichi what to wear on your first date

Bruce. Ma. Ndidaidziro ka pela ndoda kutumai.
Did. Amu.
Ah, iwe usapengewo. makusiyana naye anenge ndo asi uzivawo ka ndatotarisa muningirini make hamo hamo ye hamo urachidedza mama dedza mama mama
mama bruce kuseni kunokwauri kwamatata togara tegere panapa enda kuna mama unovadedzo nge munombopopoterwa namama manirwa hmm. ndinodidwa kukudaya e eh, ndini tokukudaidzai
pelasi imo murumu make makuseni anaendawo saka imi mukundiudza kuti mandidedzera kundibvunza zvapela je asani
ndoda kumutuma ka izvo zvina bruce but haa mumba macho iwe shamwari inini mukadzi wako ndiri pano pela uri kumuda wei iwe uri dofa handiti
pambavana pamahwani iwanzi ndinataura iwe aa ah, ah, baba apela iwe oshanje dzaunati pana pelaka andichadzinzwisise makutondityisa manje utenge munhu akaromba nemwana sebe mm, mm. kana uri nemwa munhu wakamuchengetera belinda ini ndikurombesa mwana kudii wotondiudza ka iwewo kozi shanje dzachonaka aa ah, asisiri normal izvi yatove obsession chaichaiyo kungomushaiwa chete wakutovhunduka vhunduka, vhunduka. belinda ka pakundifungira pakaoma nyaya dzapela ka dzawanda mureni munomu ini kachiti pela ngaagare mumba im trying to protect ye but hausi kutombozvionewo ah, ah, ah, protection yenyu ka haa yakutanga hamheni hamheni ukutanga une chikwambo so chakaono mm,
ndaperera pana because iwo zvawakundifungira nemwana wako ka haa pakatooma
ndiri kungoti zvani siyanai nemwana chete Kozi inini mudzimai wenyu ndiri pano. Kana mada chikafu udzai ini. Chete. Hmm.
Aiwa. Mama na banana ka happy moment ke happiness che. Ah. Tee serious. Chintumai zvangu re. Ah no it's okay Bruce.
Rega ndiende mwanangu. Saka makwenda musina kudya? Tema njezi bati. Pandichienda kupana ida kutuma vana.

I want, I want to love you wholesome. I, I want you to be my girl, okay? I hear you. But assurance yekuti uri serious ndoiwana kupi? Are you not like other guys from overseas vanongoya kuno kungoita smash and pass wobva vadzokera?
Ndiri kuno for a few days.

What are you doing for now? Like career wise and stuff? Um, right now ndichiri kumba hangu but I order my things from Shein then I resell. And my parents were talking about kundiendesa kucollege ka but ah, mari dzacho dziri kudiwa dzakawandisa.
Do you have siblings or I don't know? Vanina, kuma, whatever. One annoying brother.

izvozvi zvikumba kwangu kuri tenzi kochi ah, bapela hazvina tombotaura neni
asikana kokutanga here kugumburisana handi vanosingogumburika zvavo vasi vachidzoka vachizokumbira eh, ukutaura izvozvo eh. handiti nezuro eh. vana vanga vasiposvi ndikati kerega ndimbotraya akakumbopa kapisofarin chachakebva yabuda nemwana ndikandikatsoona kuti pakatsamwiwa kubuda ah, ah. iwe wakanyatsomuita sei
iyo yake kai yekuchengera chengera pelai eh. ndakazoguma ka ndakumuti unenge wakarombesa mwana aiwe aiwe belinda kundaitika ndokuti asiyane nemwana aiwa sikana aiwa kunyange zvazvo waida kumupinza piyeka but iwo zvonoto wakaenda kumaextremes asikana aiwa kana asikana zvisi nyore kupumwa nyaya yakadai soni especially nemunhu waunogara naye ha ndakamubaya chero nini ndakatonyatsoziona kuti zvandaitaka akaramba kana kudya kana sadza aiwa haangambotadza ungarimedzi pakadai hmm? aiwa kana ndiwewo unorimedza sei asi panobudika don't worry ingomba hako one week chete chete chete so anenge adzoka mufomu asika shamwari woitiwo munhu kwaye wonyatsonyengererawo baba so handitika usiwo zvepamuromo izvi Ah, iwe ndazvinzwa ah, nayewo jeffrey we naye anazvo uda kundiprovoka Ah, eh, ah, vanhu vacho hausi kuvaziva uchifungoti anosiya zvekuprovoka aiwa ikoko ndokubasa ikoko ndokubasa iwe wotongojaira ndozvazviri ah, anyway sha ukazoti chiko nemadhiri ekuhodha ona asikana ona zvakaita pamusika pangu here hapana kana chino asikana ah, asikana iwa ah, ah, after all what we need is money izvi zvevarume wemamudzo ke itori second issue iyi maria ako handi ndaiti ndichanyengerera baba iva vagondipa here zvino ichabuda here ipapo huh? ndakutomirira pela kana achinge auya ndinzi kuti anaye ragondipawo yuwi yuwi enda piko mwana wedu ah, enda kunoita madeliveries ake uko zveshe ini izvozvi wow. ende nhasi haa ngaende maclins hope ah, nice ah, saka iwewe kana mwana adzoka wotaura naye akakuti anokupa asikana ndibati tiende kunohodha haa ah, msiku wangu wakunyadzisa aiwa uchaita mama hazvichaita aiwa zvinobuda this time akuorora ka jeffrey aiwa daiona fesi yako powasvika amai mwana ah, aiwa asi anombokuona wakapusa kudaro
so waramba usiku padini andamboramba in but andikuona musika uri pamberi apa ndiwe friend yamama wangu so ndikazopfura nepo manje zvikuru

Lee, I have to go. Yeah, do you know that I'm being observed nemunhu wasiri kutomboona izvezvi?
Alright, are people that creepy this side?
Bye. Hey, hey, hey, hey. So, when am I seeing you next? Um, I usually go to Harare on Fridays ndichitora order yangu.

asi bele here wandikunwa
iyi nai zvandiri kutoona wakaipapo haa mai mwana saka zviri kubhadhara svika pakuhaya mota inoperekedza kuno hey.
indrive inombodhura here amai mwana apa nenguva yamira mota yacho iwe indrive ari pabasa mai mwana pela musikana ukana ari kutsveterwa
taura hako chete ndipela kwatiri kutaura nezvake
rega ndinomuchingura zvangu ndivana toenda naye kunotora huku dzangu kwamai vale uko nai belinda ingoti uda kundinyima magonanzi akatakurwa nemwana wako aya nai maria hanzi kudiiko ndikutaurisa nhasi yesu ndataurisa papiko naye asikana ingoti iwewo ndiwe uri mubed mudu chete yesu nhasi zvakakwidza
mwanasikana muswera sei abo ah, eh? wagona wakurumidza kuuya ende ndakuona usati wasvika kumba hanzi na mr overseas you don't want me out late night yes amana akeka but zvaizvozvi manje eh. Eh, hapasi kutombodiwa zvepamuromo ah, ah, mm. asi pane zvazasara zvichiitika it's a long story ndinotobhowa but uh, you know kuti iwewe you've got some good news for Lika. Eh? mama ko ndikanzi ndaenda kunze kwenyika munoita sei ah ndinotokurongedzera bhegi ndini ndoenda neyo ndinokusiya eh. pamusoro wendege kuti ndi imimi soka don't worry mama he mm. is promising mabviravira saka uchiti inini manje ndozokurambidza kuenda overseas mm. ah ndikakuchengeta pamufanana ndozokuita se ayo koma kutondidzingere kukana zvikaramba kusabuda eh. unongochimboitira kuti zvisabude You want to waste all this beauty? Ah. Munhu wamughetto. Don't worry amai vangu. Hmm? This time I'm doing you right. Hmm. Ndakuona kuti vaya vada kukuendesa kumusha. Vachakuendesa uri mutege. Uri mumhepo here? Eh, yeka tioneka vakasasekerera. Eh. ndangoti kageni ngokunhongerayo nhongerayo something samakuno tichidyire kuno ah, izvi chenana zvokumba izvi handaja kunoiziva wani unotozana ndatomunhongera nhongera iyeka but ane zungu mwana wenyu ah,
right mdara ndokupakurirei no ah, it's okay i'm okay later maybe ah, but zvinoita pela namomziso uh, ah, saka pana kuti atovatadza here izvo nekuti kupila kana kuti uzobatika zvake ah.
ini zvekutaura hangu eh, haina ndichade
kungodaro mungodarowo zvenyuwa but hamusi kurevisa but dai tatotsvaga iyo ponana tiita
bruce una amai vako vachitadza kuteerera inini wavanogara naye wozoteerera munhu anobvawo zvake kumba kwake but mona dai tadedza tete zvaigona kubuda
I will try kumbobata tete maybe akanzwa rimwe izwi angu nonyara it's okay bruce um, isu handitorara it's late now then tete tete will call her tomorrow tonzwa kuti anonga chitodii ah, right. sister mweerani kutaura udeiko

makuseni ozodzoka manheru kasi makuita madelayed sleepovers ka kwidibira ukuzvinzwa usandijairire anonyatsoziva ndokudzorera chero ngo ndinozongomhanya una munhu andakana basa nazvo get away mani usandijairire you should respect me ndiri munhu mukuru kwauri sterek Aiwe, res- respect ndiya iwe chitadza respecta baba wako ko ndavaita sei baba wacho Ah, chibaba auzoona kuti pese pano pese panotadza kutaura momzi namdhara pese panotanga mafights iwo ndio unenge wakukonzeresa chimbotiwo chinhu chakanaka so saka ndozvamasara muchifurirana nadhedhi vako izvozvo maya maya iye usu zvonoti chinokonzeresa kuti moms namudhara vasatauri nyaya yako wazviona its okay manje manje youll be at peace Eh. ndabva panapo wazvinzwa ya toenda kana kwatete wako kumaplots uku unorima fodya pamwe ndingatosisana chimonita zvangu padini Hey, baba zveumonita unozvionera kuchikoro shamwari kuzvinzwa plus unoenda mumapurazi kunoitei ah. unondionera paiko mwana iwe iwo ukasarimwe iwe unoitei ye unosa mwana anozongopera so anoziye unotsvaga trade rinani sha shamwari unotozongororwa nemurume ane mari arume wani iko kafuro kako ikako kanoti iwe ndiwe nzenza kwete iko ndiko kakudzidzisa zvese izvozvi unongotamba sei toramba uchitondinyaudza shamwari mira ndikuudze something
Mai Bapela, saka nyaya ino nezuro ndiyo uchiri wangotsamira nanhasi? Ini handisi gaba riri empty, benzi ngaripenge rega. Ukuzvinzwa?
Uri kuwanzwa vana wako kupotedzana kako? Uri kuwanzwa? Hanti hondo nekupopotedzana ndozvaunongoona kakwauri. Saka rega wapondana. chero kabaya nazvo kana basa ndozvaunoziva ndozvaunodzidza kwauri kuti nyaya yese inotongopera nehondo yemashoko kana hondo yemaoko ikazvibaya bebe
inyaya kungoti aungondinzwisise chete ndandakagumbukawo paye and i know kuti zvinhu zvandakataura ka zvinobhohwa sha ndazvinzwa mapela chindirekedza ndirari
Iwe unofanira kuzvinzwisisa Babella kuti Bella atokura haasisiri kamusikana kaika wajaira kukera vablack horse rako hmm? mwana hmm? wada kumiswa muroad Babella and it's normal mujewo ukava hard on her ndopaipa panopedzera akuita musikanzwa anti unoona ini ndine an open relationship naye that's why uchiona kuti anondiudza everything
Alright. Chinyarara kutaura. Ndirare ndakaneta. Wakaneta?
Mm. Iwe bapela. Manje ndani ndakuneta kai? Ndanojoka ku road. Thank you. clothes na chete Kuri bho.
Handiti hamudi kumbouya here asikana? Ndichauya zvangu. Eh, imbouyai. Mubve pamba pane mutauro tauro. Ipapa baba vako vati nditaure newe.
Hanzi chikona daddy. Hmm. Mainini.
Makura ehe hatirambe asi zvekurai zvakanaka ha kwainga manga matosvitsa 21 dzese idzi mushe mushe ko izvi zvandakunzwa izvi zvaazvipi futi tete zvamatara ndazvinzwa yes but dad is always on my case kungoita ka small mistake kudai so ndakutopopotera ndakutoitirwa hasha dzimwe nyaya china ndedzekunyepa futi dzawanonzwa kumabhawo kwavoko ndataura nawo futi ndavaudza asi zvemi muri kunzi hamusi kurara pamba dzimwe nguva munouya manheru mabuda makuseni zvakanaka here izvi asikana ehe makura ende pazera renyu iri vakomana makuita asi noti pamberi padhedhi ha ende imimi wacho futi ini handimbokutarisirayi kuti muende kunorara kumba kwemukomana unless kana maakuda henyu kuita zvokutizira aiwa tete good
saka imimi bamunini ngavaoneke kwakachena handiti ka modzokera kumba munoita zvinhu zvenyu munotoona kuti hamutombonetsana navo vabereka chero ivo futi vanenge vasina kana chekurwira pa nekuti wokurwira wacho panenge pasina
saka kana mateerera Aiwa bho. Changosara kuti muchiuya kuplot uko nabamnini kati vazivewo.
Ndichauya naye zvangu. Ah, hey, vatoriko zvavo. Aiwa, ah, pakanaka. Tokuonai mauya nawo. Hmm. Chande zvako undiburitse. ko ndinenge ndafambira one here ukaera watogoya muno muharare eh. wakutopedza dzese ah, zvese
Fela, you know, I don't know if I should be happy or mad right now.
Iwe, kubva pawakareja wardrobe yangu wakazobabatikira muchiraundi. Mother, makamboya pamba pedu here imimi one day muchinditsvaga? uyezoziva kuti mudhara wangu ihora wani ha ah, hora kuita seiko apa kubva kupi uchienda kupi handiti vaingofona tosangana one month takati kapamwa muchada zvanapela unovhura hombe ande zvamufamba muchiudza wani
akati handichadi kutamba newe ndiye ah, takati kapamwa muchada nezvedu isusu ndisu vanonzi vasikana vehombeka imi mdime maclean records
ah, yes kune vanhu vanopisanisa vanhu shu akati ndakadaro ndiyani hameno kandi maiti bruce hasvidze right kona hanzvadzi yako hanzvadzi yako ane problem zvaanoita hazvina kunaka ane unhu wakashata stereki anyways sorako bebige wangu
its okay handikaumba kwenyu i miss my friend mm, ezvo chimbokula kashamwari dambosvika pakati anga panombonoona lee iwe ndokuona time time lee achiri mugame Yes.
Of course, girl. I mean, Lee were overseas. Ari kuuya pakatanga here? Girl, he's always here. Akasike kutanga. Hey, girl, I'm so behind. Promise me tinokurumidza kuuya. I promise.
Ah, ende, ende, ende, ende. You're so serious.
And very dramatic. Dzamurira sei zvenyu baba? Ah, bo.
haa takwara netraining but haa iwe hama ina uchipa mai manje angu nendapedza na but zveipapo henyu muri kuti proudisa baba semugeto yuti 24 ane graft handati ah, moverenga yemakomborero haunyepe bro haunyepe but our next recruitment ka unofanira kumbochanza unofanira kumboapply apply tichatipa kulezi yangu ya unenge wabatsira mwana wamai ya unenge wabatsira ati sei pela
Ah, pela mundaranda ane time kana kumbomujumba mumastreets zvamo haasi kubatika
asi kuti akaenda kucollege kwaitaura asi mimi hamusi kutaura Ah,
Haa unoziva kuti unozosvika pamomende yekunzwa kuti moyo waneta uchada zvekuti anzi magana azana moyo zvezvo ndezvekunyepa zvezvo
Nah, ini chandoziva hangu there's only one thing that Mm. can bring a man down love baba but haa pana pela bho futi kusiya paipa haa zvasina dhiri vana vataenda ndaimuda mwana haa ndandamuda ati ya
haana patience isusuwo zvedu tiri matoto izi progress
but ona imwe, imwe problem ndi moms vacho ona moms vaye vanomuinfluenza zvinhu zvisiri izvo ivo ngataura kuti vanototanzi musivu sevanda ndimudi zviriko here izvozvo amai vakakwana vangadaro izvozvo ah. vatori capable kakutsvagera mwana wemurume and you still want to be involved in a family yakadaro ndara momzi yapela zimu freak ndara uza momzi yeitype yekuti ndoimwe yekuti wakugara nemwana wavo inoteera ikanotora mwana wayo kana kutotsvagira mwana wayo chikomba zvekutoti yo chigara nemwana wawo eh. iyo ichimutsvagira chikomba kuti ingowana maextra benefit vanhu vamuita ngengoda mwana wavo hey mwana wangu hai this mwana wangu that mwana wangu chakazenge kuti ngesusu tisiri vane vamwe vanhu ye ah.
momziye inotoda kutopfuma nemwana wayo haa wangu handiunyebera kapela kaika kawifi kekaika kaikeyo kakatora kaike unoona kuti amupavha ka wakuda kuti akumita mastandards emwana uyo ukuwo mhomzi yacho inenge ichida mastandards ekuti umite futi haa wangu pedzera kutange mudhara wacho unombomuona here mudhara uyo ndopedzera musikaziwe shamwari parudo haa tine patinozogumira hedu ee eh.
but uh, still anti win zvenyu munaro makadya ah. mwana haiwa kuti kutanga baba first cut is the deepest ah, saka chiri kufira kwaari chiri kufira kwaari iwe waida kukipa promise yako iyo nombaafura abinzi apa ufungoti mari yechimanda ndanatonayo ndaida kumufadza mwana uyo but ah.
Ah, manje apa atobvisirwa ne rimwe bharanzi ro zvaro rinenge siyatomboziva iri kuitii asi iyo handi uchangonobvisawo samwe ndo yanomao yacho unobvisa kwasinobvisa ah, ndaida kakubvisa kwandakabvisa ah. ah, manje madyiro abhonzi wenewegauro ka
yo unotoita mushe undopenga zvako
matidi

mukomana na usazvifunga izvozvo come here come here come here i i'm gonna let him know that is housing a princess you know
oh thank you mm. do you know how much i love you lee hmm?
yeah i do munhu ngozvibatira mbinga one wakutochinja seiko rekutamba naro aiwa kasikana I was so mad at you zvekutodaro haungambotadze kudefenda zita rangu wena munoti aiwa phela you know bruce mwana mudiki uyawe anopenga unoziva ndaida kutomurova muso yangu kuti akazongotiza chete papi pacho pandichakuchera uri mudiwa wangu wani oh. anyways we've got a lot of things to catch up on komatini ari mudm manguva matini akwane re zvari tsaga naiwe after ndamuramba inini oya kudm kwako achitsvage not for me eh? hanzi eh? ndipo aneso
mupe iwe mupe it's not like i can staff naiwe kuti akudana nanani chichi ah unombozivei maybe isoulmate yakewo who am i to stop it when i have mine
ndango tinongokuudzawo zvangu mm. usazosvekekana because from the look of the things ka mm. seems like anesi wacho ari kutodawo aiwa siya zvakadaro ana anesi veve vana vadiki veve vakawana vadanana nemasoja oti achievement mulife but bo they have my blessings
and when what
girl i'm in love Yes girl, yes girl, yes girl. What? Tine zvipande zvisiri kuda kusiyika wamwe. Zvinenge zvipi? Robert Natal. Kunyanyanya Robert. Do you know kuti atombofona nhasi ndina Lee? Ndikatomunyepera kuti ndiwe wafona ndichazokuona time time.
Beta ka. Kwaye Robert anoda kungoramba achinetsa munhu ane mukadzi. Ndozvandiri kushaya kuti ndoita sei naye asikana. plus idzo mari dzatadya dzake dzanyanya imi musuna akatomboya pagedhi achiridza uti
mr uk udzikira ii mainini zvikatofamba zvikanaka ka anogona kutodzokera arora but ah, zvinhu zvangu kana zvada kufamba soka anozombowanika zvinhu zvinongoda kundidzosera mumashure so ndozvandiri kutyera towari block them all because one call is going to ruin everything for you
Never. but this guy this guy is mine my guy and uh, i can't lose him but mapast demons angu ah, ari kuita kunditsioma wangu imagine zvikasafamba zvakanaka bele ndonomuziva
dohari inokuti isusu ka titori nehombe dzatakatombondarika vanhu ava tinovaudza kuti if vakada kuramba vachinetsa we will report them
otondinamatira wobhururu imagine mangwana chaiye chaiye ndikudiwa kumba kwanali hanzi ye kune family hanzi chi get together
obva wanosvika robhi ari bamukuru vake handikuzvona you got this girl chill you got this i figured out kuti mubhege umo mm -hmm. mune hambe of course dzauya nazedzi don't worry girl i got you for makeup mommy i got you plus i'm sleeping over bit is now my turn yekuti ndichiputsa zvinyaya zvangu

Jiri rinodarika family. Family bro. Lee.
Ma family gatherings awo unazo maziya anoda une bag. Zvaunazo ziyawo. Oya ndopano zitanga ma comparison pepe Lee ani chakati, Lee icho, Lee chakati then then there is me. What about you?
Ah. No, come on. Iwe unongoira inini. and then we just buy makula ayo just do it like the old times mm. same uku ndokwekuuya uku plus tona mukana wekuonawo zvimarich cousins tonoona link reno dubai remember um, nanzani uncle felix naant yeah. ellen yeah. yeah, yeah, thopitheka apa they're the real deal yo yekuti unozondisiya manje ndawo yaikoko ndoyandinsingaa ah, this time andikusiye no because i'm coming with my girlfriend so obviously i need your support
ukani bebi vauchando no not even so i met her here but um, i was thinking kuti you know patiri kuita get together ubva angoonana nehama bcause madoor to door up and down nekuzonointroducer you know Gogo mai ndokwandakuzouya. Definitely ndani. Ukwana kulezi. Ukwana Lee. Yeah. Don't mind ndara babysitter. Yono kochera nehama dzako ini ndendira madam. Simple. Lee, type yaise kudedza inokutsarira baby. Ah. I'm telling you. Bro. Mm.
The way I'm so in love with her, guy. With my girl. Nah, I don't think anotsarika mdhara. Ava. Eh.
Ava ingwere ka izi. Ngwere dzemughetto idzi. Ah, toudzwe. But there's this thing man I don't know man. There's this thing that just draws me to her man. I don't know. You know, pave vakuru pavaitirora nayo matongo ka. Yeah. avaiziva ah, bcause mdara hapana pandichatora kamaitaliano kana kamaamerica ano ndotongotanzoni things will work out but uh, boys kutaura chokwadi ini nangu ka hazve mujolo ndabo ndakutoda murungu kwete kwete type yedu iyi vanava aiwa hano man murungu lee ah, lake rongokuteera mwangu sedaro iyo munhu ubva kuuk ubva kuchando mudhara osvika otonosvika ojuma kabebi kari decent kekutokanda padheni isusu tiri muno nothing promising kana bro kana kana utozipa pressure mm. i just think ndandangu already kusettle no because i cannot on, honestly i cannot have a kid 36 37 takusvika chama 40 mm. ukona padhiri racho ga ga 2 minutes aiziya gara zotopedza nazvo wombo wasara wamahani munozoni namadhara muri two iri kukudhaka iyi no no no but i get his point because you know what chinenge changosara ka is kuunganidza maproperties you know so that pano for vana vanoita vanowana something to inherit inini ndosaka ndoda kutanga ndashanda ivavo haa ah, bachandoziva hangu eh. chinhu wani uza intelligence nematurity changes after munhu waroora exactly my point in i think hangu in i think pamwe pacho ka you just need someone by your side you know zvinoita ku zvinoeda something you know

inguva yedza muri kupinda mumba amen iyo inguva yedza uri kungofamba famba mba
hamusi kutoziva kuti inguvai bapela this is 12 midnight dzamuri kupinda mumba imi baba imi kaimi iwe iwe kana uchiziva nguva uri kundibvunzira iyo oh mabva ka kumahore enyu ndowaka kwakukupai ti confidence rekuti mundipindure ravise zvamuri kuita izvi sodotsvaga pamurume wazvinzwa inini murume mukuru at my age ndo unobvunza kuti muri kubva kupi at this time usiku unowu Pela achiri kupududza uko haatorimo mumba muno. Pela arimo mumba umo.
Arimo. Sei mwana wangu?
Arimo.
Handi unondiratidza kwaari. Handi unondiratidza kwaari. Wati arimo handiti? Iwe bapela. Saka kunzoti wavhurira mwana kuti uone kuti mwana arimo kana kuti haana. Iwe I checked Pela haano pamubhedha pakawaridzwa mani iwe. Ah, Pela.
Belinda ndokuuraya uri zvinzwa. Wamuona arimo here? Ungoti pamwe arimo ini.
Wafunga kuti arimo?
At least it's okay. Hausizoti arimo handiti? handichada kumuona panaenda kuna flo kwamushuwa aa ah, ah, wati asuziya kwari papela wati ausuze kwari listen mepela inini handichada kumuona panapa bapela please handichada kumuona panapa pela anobva panapa asina kutaura iwe flo wacho wamboona panapa une mwana kuda kuroorwa bapela apo iwo ndopokuda kuomesa moyo shut up maipela iwo ndoonzeri iwewo

kune mama mamuchaitiwo sei nemiwo mamuchinyepere chiko he iwe kuinda najaraka kuti baba wako musoft hayi vakandivhurira nezuro andakatombozvijaira apa ndakutya manje kuti vachati hande kwana flo kwacho totsvatokuwana usiku futi mama ninoenda kupiko ah, ninoendanikwe iwe kandegeke pasi apa ndoita sei manje liye anga achindifonera achindibvunza kuti uchiri kuuya here oh, iwe zvauchiitaka iwe vechienda boss kumari hazvitoturekidzi kuenda handiti dzababa wako idzi ndosara ndichidzisota inini but for the mean time ka utombonogara kwana flo eh. ne ndinchikudza kuti situation yakamira sei ah, but makabhaiza momza makabhaiza ndiwe wakabhaiza handi ndiwe wanga wasipo ah.
hmm? mama izvozvi zvikazvikanwa nabruceka location yese aiwe ndikukuudzai location yese yakutoziva ona zvandakuchiita inini ini ndakuchienda kwamadzibaba ndinopombodza baba wako handiti ndinoda kupirwa kamunamato wako kana lii kuti timuite zvichinami kudai eh. ika eh. Alright mama, ini ndigende ndogadzirira time ka. Alright. Eh. Iri bo. Mundinamatire ikoko.
Ndwari zvakatopasa iwe. Ah.
asi ndakambozviita izvi and that makes me happy kuzviziva and it's making me nervous no come on calm down okay you're my girlfriend there's nothing to be nervous about babe what if ukasandifarira hmm?
ndokufarira inini

Me mwana iyi yatoo losi losi yasiya vana pamusika kunze kwokuti vachibvisawo zvinhu kwakunayaka kwakusiya zvichinaiwa zvakatoora izvi tora so chiiko unozoti wabvira kudhara chingoti chii iwe jeff ri kudzinga mwana kumba shamwari iwe jeffrey aiwa hazviitike izvozvo zvakatoitika kanezuro apa haranga na one word rada kuteerera kubva kwandiri shemani ha zvidiki izvo izvezvi mhanya kwamadzibaba oshandirwa zvinzwa anogona kunge akuvhurikaoka semunhu anenge achimhanya mhanya achinobatsirwa pamwe utorutsiswawo so ha iwe rutsiswa chiko iye munhu asina kudyiswa nditofungira kuti pamwe maybe anogona anga negirlfriend girlfriend mm. hey, teakariziva radzva ah, hazviitike izvozvo mai mwana haasi kundiziva zvakanakanaka hmm.
naiwe saka zvapela zvokufambaka zvapela chete here handi pava pakumhanya mhanya kuti andichita kuti nezvanguwo zviite ah, aenda kumadheodheo kunoona hama dzemukomana wake asika ah, ah, amai mwana uku ndo unonzi kuzvizvarira pfuma uku ah, chaizvo unoziva kuti ndotodemboda enda ndine mwana musikana aiwa

ndikaenda hangu ndingotsvaka vanhu izvo
asi wobva watoroiwa nehama dzemurume dzacho you be surprised ndikakuudza munhu wandaona kupartners ndiani sam e eh, what sam you mean sam sam uyu shamwari yemartin he is the so called sam nhai phela phela saka waitei takatokula kapave kupati mushe mushe Lee was stressed kuti hanzi sm anogona kusasvika time time pai pai sm bva apindira happiness yaitwa nemukomana hanzi brother man meet my girl pelagia hazvina kugumira ipapo ka ini sei ruoko kakuti mukomana aendiite chishanu abva andihaga muchiti zvagumira ipapo chichimu tatopedza kazvepati mushe mushe tabva tatika tasvika pakatanga tatati getimboita zvemadrinks semva apinda mumba ini nalita tasara zvikanzi bebi anditotsvaga chicken ndatomboramba ka hmm. akandinyengerera papi pachona panga ndicharamba ndichingobuda mota dhuma dhuma natawo ucheswa banga hmm?
mama Do you still remember ndiye the girl iti ndakatarisa so ndaita mafindifuwa izvezvizvi ka ka- kasilence kaangori pafesi pake so Hey. anoisaaidi uye uyo Hmm. tomutya ini zvino vaizo- vaizoigona here hondo iyi amboyfriend tairohwa tikazvirega kukwapaidzwa he zvekuti taibuda patv
saka um, ofunga kuti sam achadii zvandomboziva here mother pakaipa but uyu mukomana weko hasitombofanira kundiramba mai vako vangastroke uchabaudza handimbovaudzi zvachose unovaziva anyways ngatirare hedu nhamo dzedu tizodziona mangwana chimbondisunungura chinhu chaiwa ndanzwa nekutsva panapa nazvo zvimagogo izvi nekufungwa kuti zvingandifambire mushe ndi ah.
handiri kuona manje kadhiri kaye kaye kane ndichikudza kuti ini zvemafamily function izvi kaizvi ndesingade kubaya chiona manje how far ganzo haa ganzo bhoo papasina but zvandakazonosangana infact munhu wandakanosangana naye baba
asi wakasvika kune amanyowani here ya tomboti
kugesa ka kuti munhu ainzi mageonali ndiani
Mm, Natalie.
Aiwa mani, dzoka mudhuze, dzoka mudhuze. Eh, enzani Claire, Shamini, Natasha, Paida, Flo, Pelagia. Right.
Wagona manje.
ah, ni Flo iri kana Pelagia. Pelagia ka baba.
Pelagia baba. Ah, akamuva on fast. Ko ndaiti ganzi kadza flopa akati akuroro. Mai aitosasa feya baba. Iye mhuri yakatonofara kapaye mdhara apa inini mwana ndomuziya bro. Ndomuziya mwana. Pakabva izika shamwari. Phela anenge ane mushonga chete. Ndopi mfesi asingapinde murudo naye. haa kona kuti chika momzi yacho ndo yakagadzira mwana uyo ndiri kutaurira abatoita sei manje kuti tudze lee jealous but still taza muchuna manje tachekeresa brotherhood ka pakuda man to mana ya unyebe vapada man to man saka iri bho ndokubata ndokulinga saka mama mukutotaura kuti dad vari serious here iwe ipapa aye ndichingobva kukuona ndakanazovanzwa kuti ah ya mupote muchionerana kurhodhi ikokoko iwe papa katoipa yes saka mawana but haa ndava negood news hmm? vanogona kudzifarira vakanditi ndidzokeudza good news first soli akati its time for us kuti tenge kuronga maroro since ndakaona hama dzake dzikandifarira haa ah, singakude wacho ndiyaniko even youare this beautiful
so yeah you have to tell dad so that toita serious because vanhu vari kuuya zorora ka mm. havasi two cents don't worry kana kutora chimbadzo mm. kuzobhadhara kana vakwasha vachinge vabhadhara don't worry mm. since panapa pasina mari ka munogona kungoita pashoma patinapo but zvingori neti aiwapo handiti you're right zvandichaitaka ndichingovaudza chete ndakutokufonera tichidzoka kumba hakuna ah, asingade mari ya zveshuwa ko zvinondiitirawo easy hazvito ndiri kwana flow apa ndiri kuronga kumba zvinobude
pela mm. ndiwe unoda kutoronga newe shonyaya dzemaroora ako ini mama oh. you know you are the best mm? you molded me to the girl i am today mm? ah, but sore naded anditi mm.
orit igandiendei iripo

please just don't ruin things for me please
bo bye
just like that vasuda mari yevana murume
yei
jokes jokes do you believe him chomi because i'm believer ndo believer hapana kubelieve but as for legal I have to tell him myself. It will save you for sure.
Can tomuudza ipapa apa cause ndikuenda out naye ka ndikatomuudza ipapa apa bo. Anyways, mami, kanimbopinda muchira. Handiitesa uchingonipidza. Ah, ndikandambozvurwa nemhepo zvangu ini. zvefanogarikana here maregererwa ka makutanga kutaura rafu aa iwe unonditi hako ndiri pamuromo ka hamuna zvamunozive inini nemurume wangu Mm. 6 na 9 kudai Ah.
iwewo nemurume wako ka aiwa aiwa tichatombokugonai aiwa bodo ndauya ka kuti ndizokudza nezvenyaya yapela pachine time kwei ari sei pela ari right hanzi zvadii eh, ame mwana mukomana akati uri serious ufunge he ah, ah, kwanga da kutouya zvi pela ndiyatozokumbira ka one month yekuti timbowanira wakataime yekuti vanogadzirira askana ah, mwana azana mai kumba kwavo dayarutsa aiwa akura hmm. atogona askana zvinotipawo kanguva yekubatanidza zvinhu mhm, handiwazviona manje but anoita kunge mafanezi so ndiani aiziva kuti pasi six months hmm? munhu hmm? unotoona munhu wako otonzi waroorwa ah, ah, pachipela guys only three and half months akatowana rudo aiwe ndotokudza zveiwe mwari akanaka iwe
zvakaoma saka baba vacho vari kufaraka nenyaya yekusvirashira kwake ikoko ndamboti tamuudza akatoudza hanzvadzi yacho nekuti hanzi apota achitsura tsura pena mm. manje haasi kuziva kuti musikana atove nemheni aiwo wakagona usina kuvaudza mai mwana maichinjirwa maplans enyaya eh, ndaivashauda zvekuti heki undiziva kaiwe but nyaya kungoti chete mari yacho inofanira kutambirwa nababa wake aa ah, ah, chirega kudaro isusu mm. for our daughter sake let us remain chi remain calm hmm? handisika hmm? mm. totemba nemabvaya asi kana kunamatira mwana nokuti amai mwana haisi nyore satani ndopaanoda pakadai so unosumudzirwa mamhepo nokuti havasi vese kana vachifanira kuti zvakanaka zvaitika kumwana womumwe munhu aiwa taura ako hmm.
iwe unatozviziva iwe kuti pana pelaka haa nditomboitika namafanisi kosi ndiye ari kufanira kutondichinja kachikubheni changu chakadakwadakwa ichi haa ipapo ka ndopandinotemba newe ipapapa hmm? saka patone programu ati hanzi achadzoka achindiudza zvakawanda but inzwaka mm. family yemukomana wacho mm. hanzi vakamuda vese memwana ah, tapinda mufu kuti tende chaiko
Thanks. Thank you. Then we zoom back to my room.
Babela. Mwana ane nyaya yake yakandudza. Saka ndati ndiyo ndizokuudzawo.
Mwana upi? Pelaka.
Angagova ani mumwe.
nyadza pela nsoda udzinzwa sha plus iwe handiti wakati unopedza weka papela ko hazvipereri mambonzwa here kuti nyaya iyi aiwa apa I'm, i'm just reminding you zvawakambotaura
sorry kana murume wangu hmm? hmm. kuinzwaka mwana wedu akaona mukomana ada kumuroora
wafara handi i can see the smile kuti this time wakazonyatsomuwanira murume wada kuti amuroora handiti ka
bapela totadza nei kukufara pla ndechimuwanira munhu kuti zvaita sei pela pela chaikurorwa ndozvandiri kutokuudza hmm? izvo zvi zvavari kutogadzirira kuti vaive kumaroora
kumental reductions kupi pano of course kwatete kuite sei Mavis ariko, Gladys ariko, Tete Maijoyo ariko. Tete ndo anonyatsoziva kuti zvofambiswa sei, ngavaende ikoko. Iwe unonyatsozviziva iwewo kuti ana Tete vanogara kure. Mhm.
Maipela nehunhu hwapela inini hazvi kundibudira mushe.
Saka apa ukuramba kuroodza mwana wako unoda kuzvinotaura nevanhu. Mm, nyaya dzinobuda pazita rapela ka dzawanda dzawandisa baba apela iyi ndo nguva ka yekuti tichinyatsokunyadzisa vaya yaka vaitaura taura zve iwe
munhu ada kurola apela uyo asi wemunotonasa Ah, asinganyatsozive unhu wapela because ini nangu haa zvekunyadziswa handichada kunyadziswa kuita ndazvimba ndabho kunyadziswa kweiko naiwe munhu ada kuroorerwa usadaro mwana shamwari orit saka ndomuti kudii ndomuti baba wako varamba iwe pela pandakamudzinga panapa she did not even bother kudzoka kuzoti daddy sorry of course it's, it's, it's okay with you and izvozvo i don't even know kuti anogara kupi nani but of course iwewe you know but ndiri kuti kaunhu kenyu kakadhakwa and mepela munhu asingagone kurara mumba ndiye nhasi waukundudza kuti ada kuroorwa mm, ipapo bapela ndozonzwisisa kuti mwana akakanganisa iye eh, haana kuzodzoka kuzokuti sori but newo wakaramba wakaomesa mwoyo hmm? angagoenda kupi mwana ari pana florence hmm, aimboitai nyaya yenyu ndainzwa asi maipela iwewo nemwana wako this time akandiitira madrama enyu kuzhombe ndanoita kujairirwa hapana kani madrama unombonzwa kani uchitofara hapo
ita totenge mubhedha wekanaroro tizvare mwari nani mwana
ah, akuita makeup agona zvisingaite eh, wachena chene munochinja vana vakosangu vava oh. inzwaka make sure kuti nyama yake iri fully marinated handiti ka iye eh, da kuti maspice anyatse kupinda munyama kudai so Eh, zvivakwa zvanofanira kuzipirwa handiwa kuunza mari here naimi eh, ndionerewo vana ah, ivo vana vandavaudza nezvenyaya yadi naiwe naiwe bruce ndakuti kudikwa nenyaya yadi iwewe ndatombodawo zvitaura kwe vana tete vacho vari kupikwa handiwo varidzi weprogramu uya kana kusauya inini wangu mwana ndinorodza ndega handiti vaishora shora zvinenge zvakunyadzisa ka izvi agona mwana wedu hmm? aiwa agona this time location yeseke haichiona zvokuti vataure kwavasina kuswera havataure kwavasina kuswera this time tichaona hmm. sisi zvaita baby girl kwasara vakuwasha chete ndapedzisira kutaura navo vachiti zvanozvo vave muroad kupinda munotoni hmm.

Chimbondimirira uzvinzwa. Girl, imbotirai foni ra Sam, handiti vanga vachiuya vese here pamwe pane zvavabata. Havachapike, Flo, havachapike.
Do you think Leah achauya? Delay is not denial man. Anouya anoregerera ichikuuya. Wakazomuudza here?
I don't understand, Flo. I don't understand. Nezuro tanditori bho, zvize zvitofamba.
Ah, hande kumba anzi nase mtu. Hande chi? Atongo zonzi kwa tanzi ko. Bada stikazi.
Sam, chichi kuitika? Kwali ari kupi? Apa unenge unotombopfeka hembe dzachona chii? Sam, ita serious amana chii? Sam, ita fast kani.
Ko isisi tikuroora here? Anti ari kuroora me ati mufoni.
Amana, chii? Ita fast ka. Eli, bhebhi rako riri pana.

Bella.
Eh. Ah, darimo one. Chi. Andifunge wakwashanyoka uye. Ah. Why?
Ameno ndasiya na Martin nana Bella wakagara uko. Bella wacho ndamsiya akadonha futi. Ah. Atete.

yeah, what we can do ka let's take a walk timbosvika pamashops pakatanga just randomly ask anyone watasangana mm. naye papa umbonzwa kuti vanoti ozista akuudza unonofunga me pamwe twitter jealous any, any, any age any gender ungobvunza kuti pela ri sei mm. unoswera waudzwa
yeah.
Ah, unoziva dai zvisiri izvoyo aisambobribe same mm. kuti asataura kuti chi tinomuziva
but zvaizvezvi ka ngatimbosvika mumashops apapa ungononzwawo pamusoro pebhebhi renyu mudara andife haife hamena kuti tozvita izvezve
yabo
blazman